Programm ieħor mill-Għalqa tad-Dar fejn illum ħa nitkellmu fuq biex ngħidulu hekk prodott illi żgur jinstab ġol ġol kċejjen kollha tagħna illi hija l-basla. Issa hawnhekk imma Lin minn kif nista' nifhem ħa tispjegalna d-differenza bejn basla u basla biex ngħidulha hekk. Ekku, żewġ basliet. Mela dan hu faċli biex minnu tieħu basal aħdar. Jiġifieri jilħaq ftit qabel il-basal li tradizzjonalment nafu bih. Dana jibqagħlek ftit basal pereżempju d-dar żgħir, ma tkunx użajtu. U ehm, ikollok il-bas, għax da dejjem jiġi skartat fil-kċina, ġeneralment, kulħadd jidur għal basa kbira jibqalek ftit iżgħar. Minnu faċli tkabbar eh, basal ehm, li jilħaq qabel il-basal tradizzjonali meta għal-ħabta ta' marzu jkun skars għal basal niexef. Dan issibu komdu, ikun żviluppa f'basla ħadra li tista' tuża eh, kemm il-basa nifisha u anke parti mill-weraq tiegħu u imma jilħaq qabel l-ieħor. Meta t-tajt jfisser skartat, jien matul is-sena ehm, il-basa li żgħir nista' nibda nżommu biex imbagħad. Iva, mela, issa li da faċli biex tkabbar minnu ta' kull ma tagħmel kif nidin il-parti tal-eru tgħadda sa fil-ħamrija jew ġo kompost, u wara forsi tliet ġimgħat ifelles, jibda ħiereġ, ġeneralment joħroġ iktar minn waħda, jaf joħroġ tnejn jew tlieta basliet, u forsi ġieli waħda wkoll. Imma jkun komdu, kif għadtlek, meta jiskarsa l-basal niexef. U nistgħu niżrgħuh ġo pott ukoll? Iva, ġo pott, dan għal dejjem trid tħalli dawk il-ħmistax-il ċentimetru ta' bejn waħda u oħra. Issa jekk għandek tletin ċentimetru pott, iddaħħal forsi tlieta ta'. Tispazjom naqra hekk tlieta jkun komdu. U meta jibda jinżera dan? Eh, ma l-aħħar ta' settembru tista' tibda ta' sa dak il-perjodu basa niexef kun għadek issib. Imma mbagħad meta joqrob eh, Marzu ġeneralment jiskarsa l-basa niexef, allura dan jilħaq ikun ifforma basla sabiħa U jkollok lilu komdu d-dar. Jek qed nifmek sew, minn Settembru jew ehm, Ottubru idum sa Marzu biex jikber? Idum iva, idum. U jaf fi frar, anke sa frar jaf ikun forma sabiħ ta' għax huma l-ewwel jibda jiżviluppa. Ilma kemm għandu bżonn u jekk għandu xedewa. Ma jridx ilma ħafna. Jiġifieri l-ewwel eh, ġimgħa żommlhom eh, l-ħamrija umduża u mbagħad tara li ma nittinx kompletament. Da tista' tagħmlu kif għadtlek, jew ġo pot jew ġo ħamrija ġo ġardina u ehm, komdu ħafna. Is-sens ma jrid. Il-vantaġġ huwa li min qed ikabbar biż-żerja jew hekk irid jistenna l-proċess mela, hawnhekk diġà isek antiċipajt. Eh, proset, dik id-differenza li ieħor trid tagħmel, ok, ix-xita tista' tixtrih illum, imma għandek il-proċess ta' żerriegħa, għamilt il-mixtla, kiber, imbagħad erġajt ħawwiltu ġol-pott jew ġol-ħamrija, il-proċess se jdum. Se jilħaqlek xahar wara dan. Dan ħa jitlagħlek xahar qabel. Iva, iva, ġeneralment ikollok. U bħala xemx għandu bżonn ħafna? Iva, dan hu prodott ġeneralment ta' barra ta'. Allura irida, irida x-xemx, eħe. Mela, grazzi Lynn, grazzi ħafna tal-informazzjoni hawnhekk mela qed ngħidu lin-nies min min eh, minflok tarmihom jew jew tot id-dejja xa tagħmel bi eh. bihom il-bassa li li huma żgħar, nistgħu nkabruhom eh, nħawluhom madwar fl-aħħar ta' Settembru, il-bidu ta' Ottubru u madwar Marzu ikonna il-basal frisk. Forsi qabru kol. Nirringrazzjak, nirringrazzjak passoltu Lino tal-informazzjoni u nistindinkom biex terġa' tkun magħna programmi oħor mill-alqa